Россияҕа кэлэн олоро үлэлии сылдьыбыт Кытай эмиграннарын музейыгар айаннаатыбыт. Төбөбүттэн орочооннор, доуурдар олохторо арахпат. Онуоха эбии киин телевидение биир-биэриитигэр телевизоры көрөөччүлэр аһы уон үс бырыһыаннара Сибииргэ уонна Уһук Илиҥҥэ Кытай өтөн киириититтэн дьиксинэллэрин биллэрбиттэрэ толкуйдатар. Оттон биһиги, сахалар, Кытайы төһө билэбитий? Мин санаабар, улуу өбүгэбит Өксөкүлээх Өлөксөй ойуун түүлүнэрин өҥө удумаҕалтабыт. Онно кини биһиги айылҕаҕа бэйэбит миэстэбитин уонна сиргэ төрөөбүт аналбытын өйдөтөр сүүрбэһис үйэ оҕолорбут эбээт диэн саҥаллайар. Салгыы онон сайдыыга уонна культураҕа тирэҕирэн Сиэрдээхтик итиэннэ олохтоохтук, тыыннаах буолар бырааппыт туһугар охсууну саҕалыахтаахпыт диир. Бүгүн сүүрбэ биирис үйэ. Онтон ыла сүүс сыл уу сүүрүгүнүү суккуллан ааста. Олох да хаста эмэ уларыйда. Ол устатын тухары Россия уонна Кытай сыһыаннаһыыларыгар да Өстөһүттэн, өйдөһүттэн саҕалаан аҕастык утарыта турууга, атааннаһыыга, абааһы көрсүүгэ тиийэ улахан уларыйыылар буолан аастылар. Олору биһиги билиҥҥи дьон билэбит дуо? Ол туһунан история учебниктарыгар суруллубат. Сотрутааҥҥа диэри бобуулаах да этэ. Көрөөччүм, эн ити боппуруоска туох санаалааххын билбэппин эрээри, миигин көрбүт музейым улаханнык соһутта. Кытай Россияҕа Советскай былаас туругуратыгар сүрдээх улахан көмөнү оҥорбута кэлин кэмнэргэ кэпсэммэккэ кистэнэ сыппыт. Не забывайте тех китайских эмигрантов,

Чэ эн кулгаах харах иччитэ буолан музейы көр. Ол кэмҥэ мин кэпсиим. Историяҕа биллэринэн Кытай Корея дьоно өссө уон тохсус үйэ иккис аҥарыттан Россия Уһук Илин уонна Сибиирдээҕи сирдэригэр киирэн үлэлээбиттэрэ. Кинилэр Владивосток куорат пуордун тутуутугар, мас таҥастааһыныгар, көмүс туйуутугар, Сибиирдээҕи тимир суолун тэлгэтиигэ күүстэрин харыстаммакка күннэри-түүннэри үлэлээбиттэрэ. Октябрьскай революция кэмигэр тыһынчанан Кытай, Корея дьоно саа-саадах тутан советскай былаас туругурарын туһугар олохторун толугурбуттара. Ити кэмҥэ Кытай революционердара кыһыл көрүдүөрнүҥүө кырдьыы көрдөөн сүбэ-ама ыла Владимир Ильич Лениҥҥэ тиийэ сылдьыбыттара. Оччолорго сүүрбэһис үйэ саҕаланыытыгар сир үрдүгэр сэрии бөҕөтө силлэрбитэ. Россияҕа историяҕа биллэринэн Япония баһылыктаах аан дойду уон түөрт мин аҕайдаммыт дойдулара советскай былааһы сууллараары десант түһэрбиттэрэ. Ити биһиги дойдубутугар куттал суоһаабыт уустук кэмигэр тыһыынчанан Кытай дьоно этэрээттэринэн Кыһыл Армияҕа көмөлөспүттэрэ.

Ити Российскай, Османскай, Кытай империялара ыһыллар сиргэ саҥа судаарыстыбалар үөскүүр сиэрдээх өй-санаа өрө күүрэр кэрэ кэмнэрэ этэ. Саха дьоно судаарыстыба тэринэн, сүргэлэри көтөҕүллэн, саҥа тэриммит республикаларын сүһүөҕэр турараары күүстээх үлэҕэ туруммут күүрээннээх сыллара этилэр. Сири дьадаҥыларга түҥэтии, бастакы сосуостары тэрийии кэлимсэ холбоһуктааһын культурнай революция үөрэҕэ суоҕу үөрэхтээһин дьон-сэргэ олоҕун-дьаһаҕын уларыппыттара аны бастакы пятилетка ити тыһыынча тоҕус сүүс отут отут биэс сыллар биллэриллэн сүөһүттэн үрдүк бородууксуйаны ол иһигэр саха дьоно санаан да көрбөтөх оҕуруот аһын өлгөм үүнүүтүн ылар сорук турбута. Онуоха үөрэхтээх буолуохтааҕар идэ дьарык оҥостубут дьон да суохтара уһуктары үөскэтэрэ. Ол иһин республика правительствота тыа хаһаайыстыбатын бу салаатын өрө көтөҕүүгэ саастарын тухары идэ дьарык оҥостубут кытайдары кэриэйдэри туһанарга дьаһал таһаарбыта. Ол дьон сүүрбэһис үйэ сүүрбэһис сылларыгар манна тэриллибит Алдан көмүһүн промышленноһыгар үлэ көрдөһө кэлэллэрэ. Үлэҕэ киирэн үлэлээччи да ахсаана хара баһаам этэ. Саха Республикатын наукаларын академиятын гуманитарнай чинчийиигэ институтун аспирана Василий Назаров суруйарынан, сүүрбэһис сылларга Алдан приискаларыгар көмүскэ үлэлиир кытайдар уонна кэриэйдэр ахсааннара нууччалар кэннилэриттэн иккис миэстэҕэ турара. Ол курдук рабочайдар, сулууспалаахтар уонна пресс-старателлэрин уопсай ахсаана тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ алта сыл от ыйын бастакы күнүн туругунан Алта тыһыынча киһи сүүрбэ киһиэхэ тэҥнэһэрэ. Кинилэри омугунан араара эбит буоллахха, нууччата үс тыһыынча күүс аҕыйах сэттэ, ол эбэтэр биээн икки сылай аҕыс дэһэрэй бырыһыан. Кытайа уонна Корея икки тыһыынча алта үс отут икки Ол эбэтэр үлэһит түөрт диэн иккис ыла үрдэһээтик бырыһыана сахата сүүс сэттэ уон сэттэ ол эбэтэр иккис ыалай аҕыс дэһээтэй бырыһыаҥҥа тэҥнэһэрэ. Дьэ, ити дьонтон талан республика тыһынчанан ахсааннаах кыракый колхозтарыгар сиргэ үлэлиэн баҕалаах кытайдары кэриэйдэри тарҕаппыттара. Олор сэрии саҕаланыар диэри уонунан сылларга тыа дьонун оҕуруот үлэтигэр сыһыаран үөрэппиттэрэ, такайбыттара. Сэрии буолбутугар үгүстэрэ дойдуларыгар төннүбүттэрэ. Оттон сорохторо хаалан, оҕо уруу төрөтөн олохсуйбуттара. Ити кэмҥэ Уус Алдаҥҥа сүүстэн тахса кыра холкуостар бааллара биллэр. Олорго барыларыгар оҕуруотчут кытайдар, кэриэйдэр кэлбиттэрэ. Бу Омуктар оҕуруот аһын үчүгэйдик үүннэрэллэрин көрөллөрүн-истэллэрин саха барыта билэр. Хааннарыгар баар диэбиккэ дылы, кинилэр кэлээт да биһиги тыйыс айылҕалаах дойдубутугар оҕуруот аһын арааһын үүннэрэн, сири кичэйэн оҥорон, күөх үүнээйилэрин оҕолуу бүөбэйдээн, сиртэн туруктаах үүнүөнү ылан барбыттара. Ол курдук, бастакы Курбуһах Молотов холкуоһугар тыһыынча тоҕус сүүс отут биэс сыллаахха биир уоллаах алта уонуттан тахсыбыт Сой Бэн диэн кэрэ киһитэ көмүстээх Алдантан кэлбитэ биллэр. Кини Сой Бан диэн уоллааҕа. Олохтоохтор ол уолу сөбүлээн сахалыы Сой Баанньа дииллэрэ. Бу киһиэхэ кэлин Сой Уйбаан диэн аат букатыҥнаахтык иҥмитэ.
Бубусалдан оройуонун Пиэбэ Курбаах нэһилиэгин Молотоватынан холкуос сэбиэтигэр тыһыынча тоҕус сүүс отут алта сыллар диэки саас Суой Сергей диэн корея киһитэ оҕуруотчут киһи холкуостарынан оччотооҕу кореецтары оҕуруотчут оҕороору холкуостарга биирдиилээн тарҕаталлар эбит. Ол онно биһиэхэ молотов аатынан холкуоска, күөттүккэ кииннээн олорор этибит. Онно мин биһиэхэ Суой Сергей диэн уһун боҕой хатыҥыр улахан умахтаах киһини киллэрбиттэрэ. Сэргэй сүрдээх сымнаҕас, холку, наҕыл, аҕыйах саҥалаах киһитэ. Биһиэхэ олорго наһаа үчүгэй этэ сымнаҕас, биһигини өйөбүлү таптыыр этэ. Кини кэнники үлэлээн бу Молотов аатынан холкуоска оҕуруот сирин сирин ол Күөттүк диэн сиргэ сир тиэрдэрэн бэйэтигэр бааһына биэрэннэр оптупуйдаһан хаппыыста да киин баҕайы бааһынааҕы хаппыыстаны ыһан аччыгы биир гаалаах сир буллулар икки гаалаах ир эбитэ онно хаппыыстаны ыһан уу куталларын өйдүүбүн Уонна табаҕы үүннэрэр этэ, черкасскай табах диэн. Уонна моркуобу үүннэрэр этэ, хоптупу үүннэрэр этэ. Уонна оттон сүбүөкүлэ игин оннук-маннык турнопись игин диэн туохтар бааллар этэ.
Оччотооҕу саха дьоно ууруот аһын ханна көрбүттэрэ, билбиттэрэ, амсайбыттара баарай? Ол кэмнэри сэрии үлэ ветерана Бүлүү нэһилиэгин ытык кырдьаҕаһа Михаил Трулуков «Ытык мааны кырдьаҕастар» диэн кинигэтигэр маннык ахтар. Бадаҕа ити 1937 дуу, 1930 дуу сыллаахха этэ. Хаардаахтан ыла Нэлэгэр Бүлүүтүгэр үлэ бөҕө барда. Ноһуом тастылар. Түгэҕэр сылгы сааҕын халыҥ гына кутан уонтан тахса парнигы оҥордулар. Олохтоохтор киһи таба туппат буорах курдук баҕайыны олотто, төһө бэйэлээх ас тахсар үһү дэһэн кэпсэтэллэрин истэр этибит. Үөннээххэ балайда киэҥ сиргэ биир хортуопуйу аҥардаан, чиэппэрдээн олордустубут. Сүрдээх өҥ сайын буолбута.

Онон оҕурсуну үс улахан дубовай бочкаҕа маҕаһыыҥҥа кэлбит мүөт дуу, повидло дуу иһитэ эбитэ буолуо быыһаабыппыт. Ити сайын биһиги оҕолор күннээбиппит. Оҕурсу, помидор бөҕөнү сиэбиппит. Оттуурбутугар биэдэрэнэн илдьэ барарбыт. Илья Аммосов от охсорун олоҕун анныгар ыйаммыт биэдэрэҕэ мэлдьи ортолоох помидордаах буолара. Күһүн Үөннээххэ баар хортуопуйу хостоон, үс сиргэ чөмөхтүү кутан соломонон саппыппыт. Ыалга барытыгар сыҥалаабыттара да ким да ылбатаҕа, саатар сүөһүгэ сиппэтэхтэрэ. Оннук бааһынаҕа кыстаабыта. Нөҥүө сылыгар ол хортуоппуй сытыйан, бааһына туһаныллыбатаҕа. Оҕонньоттор чэмэй аһынан хаарыан бааһынаны буортулаатылар диэн саҥарсалларын үгүстүк истибиппит. Ити курдук кэриэйдэр саха дьоно түһээн түүллэригэр да баттаппатах үүнээйилэрин олордоллоро. Бачча элбэх үүнээйини күрдьэҕинэн Баһымньынан эрэ сири сып-сымнаҕас гына көбүтэн, дэхсилээн, эт илиинэн олордоллорун олохтоохтор сөрү диэн сөҕөллөрө, бэркиһииллэрэ. Кытайдар, кэриэйдэр урааннаах күнү быһа илиилэрин сиртэн араарбакка, систэрин көннөрбөккө, үлэлииллэрин көрө сылдьан, дьон кэрэ кэпсээн оҥостоллоро. Сахалар хаан тардан эбитэ дуу, Уу сахалыы тута саҥаран барбыт бу дьону ылынан, сөбүлээн чугаһаппыттара. Билигин да сылаас тылынан ахталлар. Уйбаан Сергеевич манна бастаан кэлиэҕиттэн билэбин. Уонна уопсайынан кини саҥа кэлбит киһи быһыытынан биһиэхэ хайтара сразу Атын омук киһитэ кэлбит диэн бу Мүрү олохтоохторо үнүрүгүн чугас туппуппут киһини туппуттара уонна кырдьаҕастар биһи оҕолор буоллахпыт диэн. Онон сибээстээн Уйбаан Сергеевич бэйэтэ сыстан уонна нууччалыы билэр, сахалыы билэр, Уонна бэйэтин тылын билэр бабча сүрдээх туох диэххэ грамотнайдык, үчүгэйдик туттар-хаптар киһи этэ, сүрдээх хончуруолаах киһи этэ. Онон Уйбаан Сергеевичкэ үтүөтэ бэйэм санаабар туох да кинини мин даже этэ сылдьыбытым урук өрдөөҕүтэ. Уйбаан Сэргэйбит олорбут дьиэтигэр туохтан суруохха наада диэн маннык кынаатын суолун бу дьылтан бу дьылга манна олорбута бурдугүллээбитэ диэн. Дьиҥэ аны бу бу санаҥа оннугу оҥоруохха сөп тоҕо да табыллыбат буолуой үчүгэй үчүгэй оҥорбут киһини ким даҕаны аны утары уһуох этэ. Онон мин манна ол Уйбааны билэрдии Уонна киһитин хаачыстыбата оһуобай үчүгэй киһитэ арыгы испэт табах таппат, үлэттэр аатыны билбэт. Уонна оҕуруотугар сарсыарда үнүрүгэрдэ тиийэр. Дьэ дооронно олорор олор, атаҕа да ыллыбатан биһи сөҕөр этибит. Просто уһун күнү баһан оҕордо сылдьар. Суой Уйбаан Тыһыынча тоҕус сүүс түөртүөн сыллаахха Курбуһахха аҕатын көмүс уҥуоҕун тутан баран оройуон киинигэр Бороҕоҥҥо киирбитэ. Кини аҕата кэриэй норуотун биир чаҕылхай уола Суойбээн сахалар үөрэнэллэринэн Сэргэй сир улахан маастара биһиги дойдубутугар кэлэн олохсуйан, үлэлээн-хамсаан Дьон-сэргэ улахан убаастабылын ылан, олоҕун суолун тыйыс Саха сирин үрэҕин баһыгар түмүктээбитэ. Оччолорго иккис аан дойду сэриитэ саҕаланар кэмигэр Корея уонна Кытай норуоттара олус дьадаҥытык олорбуттара биллэр. Кинилэри Япония, Америка халабырдаах сэриини ыытан, баттаан-үктээн олорбуттара. Ити кэмҥэ бу омуктарга ыстырыс норуоттара доҕордуу илиилэрин ылбыттара. Курбуһахха уонна Бороҕоҥҥо оҕуруот аһыныһыыны тэниппит уол Сэргэй уонна Уйбаан Суойдар олохтоохторго олус сөбүлэппиттэрэ. Кэлин Суой Уйбаан биһиги киирэн олохсуйбута. Манна кини улахан анаһыннаах уонна үүт көлүйэ Илин Халдьаайытыгар Райсоюз уҕуруокка көмөлтө хаһаайыстыбатын төрүттээбитэ. Хомуйбут үүнүүлэрин улахан өртүн томторго олорор инбэлииттэргэ, диспансерга эмтэнээччилэргэ, ордугун Райсоюзка туттараллара. Ити кэмнэргэ кэлэн үлэлээбит Кытай, Корея дьонуттан балайда элбэх киһи ыал буолан Саха сиригэр олохсуйбуттара. Ол курдук чопчу маннык дьон олорон үлэлээн ааспыттара диэн эппэтэрбин да, кинилэр оҕолоро-сиэннэрэ билигин да манна Саха сиригэр бааллар. Дьоҥҥо биллэринэн Бороҕоҥҥо Чинфю, Сой, Дүпсүҥҥэ Ким, Найахыга Хон диэн араспаанньалаах дьон аҕыйаҕа суохтар. Оттон Иван Сергеевич Суой Уус Алдан түүлээҕиттэн төрүттээх саха дьахтарын Пелагея Иннокентьевна Бочкареваны ойох ылан ыал буолбута. Суойдар олохторун салгыыр түөрт оҕону улаатыннаран, үөрэттэрэн, үлэһит оҥорбуттара. Оҕолор бары дойдуларыттан ырааппакка ыал буолан оҕо уруу төрөтөн олохсуйан ньир-бааччы олороллор. Билигин бэйэлэрэ эһээ, эбээ буолан суойбаан олоҕун салгыыллар. Суойдар тойон мөрүгэ хаалларбыт олохторун суола дьоҥҥо оҥорбут үтүөлэрэ-өҥөлөрө Күн бүгүҥҥэ диэри умнуллубат, үтүө тылынан ахтыллар. Кэриэйдэр кырдьык да оччотооҕу аас-туор аччык, сут-кураан сэрии сылларыгар оҕуруот аһын арааһын үүннэрэн үгүс саха дьонугар үрүҥ тыын өллөйө булбуттара. Мүрү кырдьаҕас олохтоохторо ол иһин даҕаны күн бүгүнүгэр диэри Аны Суойбаан оҕолоругар махталларын этэллэр. Оҕолор бары кинилэргэ дьон оннук истиҥ, иһирэх сыһыаннарыттан сөҕөллөрүн, соһуйалларын этэллэр.
Биһиги тээтэбит Сой Иван Сергеевич нуччал сэбиэскэй сүүскэ кэлэн ааттаммыт аатынан онто кэрэйдии дьиҥнээх аата Сой Чангжой диэн. Кини Сэбиэскэй Союһу кытта Кыра өрүһүнэн эрэ быысаһар сиргэ, пограничнай бөһүөлэккэ Дансен диэҥҥэ төрөөбүт. Батталлаах олохтоон, дьадьайан өлбөт туһуттан, үлэ суоҕуттан биһиги аймахтарбыт клан кланынан Советскай Союзка хараҥа түүн олоруу туораан күрээбиттэр. Оттон бу үчүгэй үлэлээҕин иһин Курбаахтан Райпотребсоюзка ыҥырылланнар ити паарка атаххар аппа Аппаттан саҕалаан тоһоҕо күөлүгэр диэри сир быһаннар оҕуруот олоппуттар. Ону кырдьаҕастар ити Бороҕон олохтоохторо кэпсииллэр. Олох сарсыарда эрдэттэн түөрт чаастан киэһэ хараҥарыар диэри олох сиһин көннөрбөккө төҥкөйөн үлэлиир алдьархайдаах сүрэхтээх киһи да түөрт оҕоломмут биэс оҕоломмуттара онтон биирэ кыра эрдэҕинэ сыыстаран өлбүт билигин биһи төрдүө баарбыт биир сири халбарыйбакка тобулус алдаммытыгар төрөөбүт сирбитигэр үлэлии ханны сылдьабыт наһаа аккуратнай наһаа чинчис ыраас баҕайы киһитэ уонна бэлэ дьону кытары наһаа кэпсэтинньэҥ буолан дьоннор наһаа сөбүлүүллэр этэ. Дьэ, уопсайынан дьоҥҥо сыһыана үчүгэй этэ. Уонна өссө туран буоллаҕына, дьэ уопсайынан хайдах эрэ дьонтон чорботор курдук этилэр. Кэриэй диэннэр дуу, или кэпсэтэрэ интэриэһинэйинэн дуу, көмөлөһөр эбитэ дуу, Ондук курдук. Биирдэ
сайылыкка киирбитигэр би сайылыкка арай миин оҕото бар ну миин именно туохтаан да кырдьаҕас бабушкалаах дедушка ыланна балаҕан килдään демиин былы ааттылар была la soyutoo mina ahdalları атын оҕолору баттары диэн хаҥаппатын гына дя убула аатым Онто кэнники токуйдаан көрдөххө, бу барыта аҕам үтүөтэ буолуон сөп эбит сэрии үлэмитигэр элбэх киһини аччыктан ыаабыт киһибит. Аҕабын дьоннор бары наһаа үтүөтүк саныыллар. Элбэх кырдьаҕастартан истэбин кини сэрии бириэмэтигэр даҕаны, сэрии кэнниттэн даҕаны элбэх киһини оҕуруот аһынан аһаппыт, Онон мин дьүөгэм Егорова Люда аҕата Симон Яковлевич кэпсиирини кини субус соҕотоҕун колхоз тааны сопхуос тааны чөлбөх оҕуруот аһын ылбат этэ аҥардас соой соҕотоҕун лөлөөн ылар этэ диэн куруутун кэпсиирэ уонна маамам эмиэ наар этэр этэ бу Аҕаҕыт оҕуруот аһын ыһарга сахалары үөрэппитэ диэн Бурцев Митрепэни кытта бииргэ бу Бороҕон икки Майаҕас Чаран ыкка ардыгар баар оҕуруокка үлэлииллэр этэ, онно кини үөрэтэр этэ диэн наар ханааччы. Оннуттан аҕам туһунан Тролков Михаил Николаевич эмиэ кинигэтигэр суруйан турардаах Онно кини бу саха дьонугар аан бастаан помидору сиэппитин туһунан эмиэ син көрүдүөс соҕустук хоруйан турар. Итинник курдук наһаа махталлаахтык Колодезников Николай Степанович эмиэ хоруйааччы бастакы оҕуруотчут диэн. Онон ити дьоннор өйдүү-саныы сылдьалларыттан биһи наһаа үөрэбит уонна кинилэргэ махтанабыт. Уонна ото кини олоҕо, үлэтэ бу билигээҥҥэ диэри үчүгэй баайдык үтүөтүк дьоннор саныыллара биэхэ саныырга даҕаны эмиэ үчүгэй. Үтүөнү үтүөнэн төлөнүллэр диэн итини тэнэрдэхтэрэ. Ийэ, аҕа үтүө холобурдара билигин да салҕанар. Сойдар ыччаттара төрөппүттэрин аатын үрдүктүк тутан, бары улууска биллэр үлэлээх-хамнастаах дьоһун олохтоох дьонунан биллэллэр. Ити курдук Суой Уйбаан Олорбут олоҕун, үлэлээбит үлэтин салгыыр ыччаттардаах, сиэннэрдээх. Олох салҕанар. Кэрэй Уйбаан, Суойбаан аатын Уус Алданнар умнубаттар. Көстөрүн курдук оччолорго кэлэн олохсуйан хаалбыт Кытай кирэй омук дьоно сэрии, сут-кураан ыар сылларыгар оҕуруот аһын өлгөннүк үүннэрэн саха дьонун аһатан-сиэтэн, хоргуйууттан өрүһүйбүттэрин дьон умнубат. Кинилэр оччотооҕу сахаларга үрүҥ тыын өллөйө буолбуттара история чахчыта. Бу норуоттар интернациональнай өйдөөх-санаалаах, норуокка сөбүлэппит, ол чулуу дьоннорун ааттара-суоллара умнуллуо суохтаах. Чахчы да чаҕылхай сулус буолан, история халлааныгар чаҕылыччы тыгыахтаах. Көрөөччүм манан эн биһиги Кытайга сырыыбыт түмүктэнэр. Хэйхиэттэн нөҥүө биэрэккэ Благовещенскай куоракка туоратар борохуокка олорон дойдубутугар айаннаатыбыт. Көтүппэтэх көрөөччүм ыаллыы сытар эрээри кый ыраах, үөдэн түгэҕэр баар курдук санааны үөскэтэр биллибэт үгүс кистирэҥнээх Кытай сирин кытта кылгастык да буоллар билсэн ыллыбыт. Көрбүккүн-билбиккин сыта тура сыымайдыан, сааһылыан дии саныыбын.